Emmekime salam dostlar. Supermarket simulatoryň ikinji seriýasyna hoş geldiňiz. Birinji bölümde görşüňiz, bilişiňiz ýaly aldandym. 50 dollar bilen başlap 30 dollar aldandym. Zatlama baha goýmandym. Indi Bakir abymyň videolaryny gördüm we nädip biznes etmäni öwrendim. Oňam silkasyny e, aşakda goýup geçerin.

Şu zatlardyr da. Menem bilemok dogrymy aýtsam. Ürün lisansy 200 dollara satyn al, satyn al alındı. Göreli alındı mı ka? Şimdi gelir de.

Aý lisans görünýän zat däl eken ýalňyşypdyryn dostlar bagyşlaberiň ol şo şu zatlar ekende köpeldi suw zat geldi ýumurta gelipdir süýt gelipdir syýah çaý gelipdir koýa kafe gelipdir peýnir gelipdir karoç şo zatlarda ýalňyşypdyryn men garaşybam otyn o geler diýip indi alaly suw alaly sepet ekle şulardan birek birek alaly

Doldur doldur doldur. Ha. Haladenika goýulýar diýýär. Men magazin ýapjak bolup aç goýupdyryn tersine. Bulam haladenika goýulýan zatlardan eken. Nam goýaly. Ýere haladenik almasak bolmady. Indi ýönetmä basýas. Depo. Ýok ýok ýok ýok ýok. Mobilýalar.

Şokolad daýam geldi. Ýumurta benim üçin çok pahaly diýip suw alyp otyr. Roçy magazynymyz gaty bidir ulaldy o bäri o. Ulaldy, giňişlik boldy çi. Asta-asta edip otyryn o aýdan zatlama. Zatlamam satyp alsam. Täze adam sargasak, içi boşada magazynyň. Ürünler. Şundan alsak, şundan alsak. Şeýleräk ýag. Şundan. Ýok, ýok, ýok, ýok, ýok. Köp pul gidirmäli. Sır gevrigi. 300 dolar olşulam satyn alaly. Ondan soň bankadan tölärs bankadan. Nirä ýerleşdirmeli?

Adam puldan ee, Yeter sana adam alanı çok bile. Buna yaksak. Ooo, puldan 17 dolar. 17 dolarny berdik. Sana näçe dolar? 1 dolar versek yeterli. Yağ. Sana 1 dolar. Bu zatlara pahal deyip bar yara bile etti köp gepler. Dürüş taydam. Sana ne no.

Et öýünden iýmekden başga zat bilen o. Etmiş. Menki işlänler. Hemme zada alnyp dur. Gül ýal şu wagt bu. Karoçi money dollar saňa da bersek. Supermarket simulatorda ama edere zada malman magazin ulotduk. Esas zatlardan etdik. Alma zatlar aldık. Bölüm gutarsak hem bolar. Benim için. Ýagny ulaltdyk, holodennik aldyk, eýle-beýle zatlar täze goýduk. Üçe hökman çek diýýän bolsaňyz, üçem çekerin ýa-da başga oýunlar gerek diýseňiz, başga oýunlaram ederin. Şu bölüm hem şu taýda gutarar. Laýk basyň, podpisasiýa ediň hökman ýagdaýda ýadyňyzdan çykarman. Kommentariýa ýazyň, näme oýun oýnajagymy aýdyň we şu oýunlaryňyzy oýnaýan. Näme oýnuny diýseňiz. Şu bölümim üç gelsin diýseňiz, üçem geler. Olam siziň laýkyňyza, podpisasiýaňyza bagly. Laýk. Podpisýasiýa e, dostlaryňyza aýdyň, şulara kanal bar, türkmen kanal diýip. Täze wideodam geler hökmanly ýagdaýda. Laýk basyp, podpisýasiýa ediň hökman. Ýadyňyzdan çykarman.